Bu waka sizem gynandyrarmykadýän. Amerikanyň bir tokaýlygynda ýaşaýan bir ýüz bir ýaşyny dolduran bir ýaşulyny gutlamak üçin hökümet işgärleri ellerine sowgat alyp ýola düşýärler. Ýöne ençem ýol geçenden soňra şol öýe gelip görseler, ol ýerde o ýaşulynyň ölendigini, ondan diňe sklediň yzlarynyň galandygyny görüp ekspertizanyň işleri bilen anyklaýarlar, o ýaşulynyň ölendigine eýýäm otuz ýyl bolupdyr. Ýöne esasy gynandyrýan zatlaryň biri bolsa, o ýaşulynyň ölenine garamazdan, onuň çagalary otuz ýyllap pensiýasyny alyp ýaşapdyrlar. Bu görýän adamyňyz Subhankul Rahimow bul abe heläkçiligine diri galan adamlaryň biridir. Ömrüňi berýänem Alla, alýanam Alladyr. Iki müň ýigrimi dördünji ýylyň ýigrimi bäşinji dekabrynda Azerbaýjanyň awialiniýasynda segsen kyrk üç reýs bilen Embraer YE bir ýüz togsan howa gämisi Baku şäherinden Grozny şäherine özüniň uçuşyny amala aşyrýar. Howa gämisiniň içinde bolsa altmyş iki sany raýat bardy. Ýöne howa gämisi howanyň ýüzünde käbir näsazlyklara görä hatardan çykmana başlaýar. Şonda täjigistanly Subhankuly Rahimow bolup geçýän hadysanyň ählisini wideoýazga düşürmäne başlaýar hem-de Beýik Alla ýüzlenip doga-dilegleri dile getirip başlaýar. Ýöne howa gämisi. Käbir sebäplere görä, Gazagystan döwletiniň Aktau şäherinde awiaheläkçilik uçraýar. Şol awiaheläkçilikde bolsa ýigrimi dokuz sany raýat diri galmany başarýar. Hiç bir güýç Allatagalanyň gudratyndan öňe geçmeýändigine biz şu wideoda göz ýetirdik. Bul adamy tanamaýan ýokmyka diýän. Muň ady Ali Al-Mahdi. Özüniň haj parzyny berjaý etmek üçin howa menzile gelende, käbir resminamalarynyň düzüwi bolmanlygy sebäpli, muny samolýoda mündürmeýärler. Şeýdip samolýot howa uçmaly bolýar. Şonda Ali al-Mahdi aeroportyň öz içinde galyp, şeýle diýýär, Samolýot yzyna dolanyp gelmeli. Men şu gün hökman hajy parzymy berjaý etmek üçin Mekge-Medinä gidäýmeli diýýär. Käbir sebäplere görä, samolýot yzyna dolanmaly bolýar. Samolýot ýere gelende muňa çenli gözegçilik işlerini geçirýärler, ýöne samolýodyň kapitany Ali Al-Mahdini borda mündürjek däldiýä. Şunuň esasynda samolýot täzeden ýene howa uçýar. Munuň ýanyna aeroportyň hünärmenleri gelip soranda, siz näme üçin gaýdaňyzok? Siz bu gün uçup bilmeýäňiz, siziň resminamalaryňyz düzüw däldiýä. Şonda Ali Al-Mahdi, Meni Allah Tagalla şu gün hajy parzym berjaý etmek üçin ýola düşürdi. Men öz arzuwlarymy amala aşyrmana barýan. Samolýot häzir ýene-de yzyna dolanyp gelýär diýýär. Görşümiz ýaly dostlar samolýot hakykatdan hem yzyna dolanyp gelýär. Şonda ähli aeroportyň hünärmenleri, aeroportyň adamlary ylgap Ali Al-Mahdinyň ýanyna barýarlar. Munuň nähili beýle bolandygyny ondan soraýarlar. Ýok diýýär, bärde hiç zat ýok. Bul diňe Alla Tagallanyň gudraty. Men diňe Alla Tagalla Dileg etdim, Allah Tagalla bizi öz arzuwlarymyzy amala aşyrdýa. Şeýdip, samolodyň bordy açylýa, samolodyň kapitany dessine Aly Al-Mahjini samoloda mündüriň, şuny mündürmeseňiz, men uçup biljek gälýä. Samolodyň içinde hemme hünärmenler hajy parzyny berjaý etmäne barýanlar ýadygärlik surata düşýä. Şeýdip, Aly Al-Mahji bir günüň dowamynda internet ýyldyzy bolup, Allah Tagallanyň gudratyny görkezen ilkinji adamlaryň biri bolýar. Hajy parzyny berjaý etmek ediň. Ähli musulman doganlarymyzyň hajy parzlary kabul bolsun. Üns beren bolsaňyz, biziň şu wagt ulanýan klawiaturamyz alfabet tertibinden gaty daşda. Aslynda bu model bizi tizlendirmek üçin däl, eýsem ýuwaşlatmak üçin goýlan. Bu näme üçin? Geliň göreliň. Bir müň sekiz ýüz ýetmişinji ýylda Kristofer Şolles ilkinji ýazuw maşynkasyny döretdi. Ilkinji ýazuw maşynkasyndaky klawiatura alfabet tertibimize görä düzülendi. Ýöne bu ýerde bir problema ýüze çykdy. Adamlar gaty çalt ýazanda, maşynkanyň goljagaçlary biri-birine çolaşýardy ýa-da gatyk galýardy. Muňa çözüw hökmünde täze klawiatura düzmäge başladylar we bu täze modelde Birlikde köp ulanylýan harplaryň arasyny ep-esli açdylar. Oňa ilkinji alty harpyny alyp, QWERTY diýip at dakdylar we şo günden şu güne bazara giňden ýaýrady. Ine indem ulanyp ýörüs. Sag boluň!
Salam aleýkum dostlar. Şu gün Instagramda, TikTokda bir wideo paýlaşdyk. Şu wideo barada gysgaça bir zat aýdasym gelýär. Şu wideoň ideýasy sekiz aý mundan öň taýyn boldy. Bir üç gün mundan öňem toýa barýarkan ýolda bir maşyn signal berip saklatdy, diýip, gyra geçip durup haýyş etdi. Goşgulamy, kontentlamy gowy görýändigini aýtdy. öz durmuşyndan bir wakany gürrüň berdi-de, şu barada bir zat edip bermegi haýyş etdi. Indi meni geň galdyran zat näme? Şol ýanky diýen e, agamyzyň gürrüň beren wakasy 8 aý mundan öň bolup geçen waka. Men gijäýemem 8 aý mundan öň taýyn durdy. Ýüzde togsan bäş prosent gabat gelýär. Şoň durmuşynda bolan waka bilen men şu paýlaşan wideomyzyň içindäki waka. Otymyna şoň gabat gelşine gaty haýran galdym. Giriň görüň gollaň gollarsyňyz diýip umyt edýän sebäbi wideo kiçem bolsa siňdirilen zähmet az däl şoň üçin hemişe gollaýan ildeşlerimize muşdaklarymyza köp sag bolsun aýdasyň gelýär ýene gollarsyňyz diýip umyt edýän wideo manysyny garaz görüňiz düşünersiňiz.
Duýgulandyryjy, üýtgeşik, täsin finala sizem tomaşa etdiňizmi? Geçen hepde bilýänsiňiz, futbolyň final duşuşygy geçirildi. Köp adam o taýda kuboga, bäş nola üns berdi. Ýöne men şo taýda bir zada üns berdim. Kän men futbola düşünemok, kän bir futbola kän gyzybam baramok, ýöne PSJ-niň tälimçisi Luis Enrike. Iki müň on dokuzynjy ýylda öz dokuz ýaşly gyzjagazy Ksanany ýitirýär, ýagny agyr kesele duçar bolup, aradan çykýar. Şondan soň Luis Enrike birsalym futbola pauza berýär, ýöne içinde şu ynanjy saklaýar, Men bir gün yzyma dolanyp gelerin, gyzym üçin kubogy alaryn diýýär. Birnäçe ýyldan soň PSŽ-e dolanýar, gaýdyp gelýär. PSŽ-e gelmäkä, Messi bardy, dünýä ýyldyzy, Mbappe bardy, hemem Neýmar bardy. Şolaň döwründe-de PSŽ hiç hili kubogy alyp bilmedi. Ýöne bu kiçi ýaşly oýunçylardan bir topar düzüp, ýyldyz bolmasa-da ruhly, özüne ynanýan bir çagalardan oýna girdi. Dünýä belli toparlar Siti, Arsenal, Liwerpul ýaly toparlary ýeňip, Final duşuna gelip bäş nol, ýagny şu wagta çenli taryhda hiç hili görülmedik san bilen ýeňiji boldular. Ýöne her kim şo taýda kubogy bäş nola üns berdi. Belki käbirleri duýgulandyryjy pursada üns berendir, ýöne men esasy şo taýdaky bir tälimçi däl, wepaly kaka gyz üçin şu wagta çenli göreşip iň soňunda kubogy alyp begençli, gözýaşly Ynançly kaka. Dokuz ýaşlyja ir aradan çykan Ksana üçin göreşen kakaň üýtgeşik iň soňky bäş nol bilen ýeňşi. Tak, Döwran Muhadow otuz iki ýaşyňyzda sizi psihologa gelmäne näme mejbur etdi? Akazuýtsa meni wes Türkmenistan tananok eken. Komentariýada gördüm meduz meduz diýip üstümden bir kamaz duz guýdular. Meň gaharym gelýär maňa näme maslahat berýäňiz. Siziň onda öýde duzuňyzy azaltýas, azrak iýýäňiz. Başga sizi näme bimaza etýär? Sen bimaza etýäň meni, öýdäkiler bimaza etýär, işdäkiler. Hemme zat meni ýadatdy, men ýadadym. Men, men näme men? Men. Size onda rahatlyk gerekde. Rahatlyk gerek. Men dynç alasym gelýär. Bir gün bir ýerik gidesim gelýär. Elimem öçürsem, telefonym ýok. Birje gün men bir dynjymy alsam, birje maňa bir rahatlyk bolsa. Ana. Bolly.
Onda size şu ýazgyny berýän. Arkaýyn. Bilersiňiz. Marguş.
Marguş. Marguş.